vha tshi khou shuma vha funa u shumesa nga maanḓa vho ḓifunga arali hone afho hune vhone vha shuma hone ha nga pfhi vhone a vha tsheo afho vha vhona ungari vhathu vha nga vha ṱuvha muṅwe wa vhathu vhane vha funiwa nga maanḓesa fhano kha ḽa afurika tshipembe ri tshi khou lavhelesa mafhungo a thelevishini ndi humbulani tsharani ane a vhori vha mu funa nga u shumesa nga maanḓa u ḓifunga ndi tshi wa palapala fm na musi ri ḓigeḓa na humbulani humbulani ndi khou ni ṱanganedza kha mbekanya mishumo ya ri ḓigeḓa ndi khou livha miss p na vhathetshelesi vha palapala fm ri na ni misi yoṱhe a si script ya fhaḓa musi oh, a si script ya fhaḓa musi ḽo kovhela muthu tshiri siwa phalaphala fm ndi khou vha ṱanganedza kha mbekanyamushumo ya ro ḓigeḓa ndi a zwi ḓivha uri vhunzhi ha vhathu vha khou ḓivhusa uri humbulani tsharani misi fhe khou amba nyi ndi o lane vha mu ḓivha sa mulimisi kha ḽitambya ḽa muvhango fhedzi ndi zwavhuḓi uri musi ro dzula na muthu ri mu humbudzevho uri ene ndi ene nnyi ngauri na musi hezwi ro ḓigeḓa naye ri khou lingedza uri ri mu pfesese khwine ene muṋe muthu wa vhukuma ri sathu panga tshifanyiso tsha mulimisi mutshilidzi wa palapala fm vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekamishumo vha tshi khou shumisa facebook ri live na hafhaḽa kha youtube vha ya vha ṱoḓa palapala fm ri nanwi misi yoṱhe humbulani ndi khou ḓo ḓivha uri vhunzhi ha vhathu zwi tou pfala zwa uri musi ni tshi ṱangana navho vha mbo ḓi ri mulimisi ni ḓipfa nga nḓila ḓe zwi a takadza kana ni ḓi sokou uri ah, ah, mbidzeni nga dzina ḽanga mani A zwi konadzei uri nga vha vhidza uri mbidzeni nga dzina ḽanga ngauri ndi dzina ḽine vha u ḓivha ngalo ḽa mushumo zwino a konadzei a zwi konadzei uri nga ri ei ni songo mbidza nga heḽo dzina ni khou nḓowelesa badi hai vho no ḓowela nga ḽeneḽo unfortunately a huna zwine wa nga ita na nṋe ndi tshi ni vhidza mbilu ni vhidza uri mulimisi ngauri na nṋe ndo no ḓowela ene vho khou tou levha ha vhuthi a zwi zwo levha ai ndi u levha ndi khou ḓi ri rumele murahu um ri ḓivhe uri humbulani no aluwa nga nḓila ḓe musi ni tshi khou aluwa tshino

nda dovha hafhu nda lida boys choir ro na boys choir hafhaḽa ndi lidara ya hone na tshikoloni yo vha yone ro i foma tshikolo ra dovha ra i foma na kerekeni i tshi takadza nga maanḓa u bva hafho nda ya nda phasa matric wanga hanefhaḽa edison nesengani um ndi hezwi ri tshi thoma zwino vhona muṅwe mabuḓa afho nnḓa uri zwino ri nga itani hafho uri zwino muthu a kone u vhona zwiswa nga hafho nnḓa ndi hezwi zwino ri tshi thoma u tevhela buḓo ḽanga ḽeneḽi ḽa ḽa ḽa kha sia ḽa ḽa zwa acting nga ri ḽa matangwa mm. mara ndo vhona no ḓi ḽi thoma kale ḓi to vha uri ngori u vha u mahayani u vha u sa ḓivhi na zwa uri u nga to zwi itisani u thoma gai wa itisani kha ri humelani ngei musi ni mahayani na ni tshi khou mm. ita mini zwiṅwe zwithu zwine zwa sumbedza dzangalelo ḽanu uri na ni na dzangalelo ḽa uri ni ḓiwane ni mutambi wa matamba ḽiṅwe ḓuvha ro vha ri na group ya vha tshi pfi chino community theatre heyo group ro vha ri tshi ita zwe zwa zwo performa kha dzi community pfi theatre vha khou ambela fhasi upfi ndi khou ambela Eh, fhasi vha khou ambela fhasi oh ha, ndi ḓo gonyisa ipfi ro vha ri na group ya vhe tshipfi tshino community theatre yo vha rengwa phanḓa nga vho walter gumbu yeyo group ro vha ri tshi ya ri tshi ri tshi performa fhethu ho fhambananaho henefhaḽa ri tshi ḓivha lune ro ḓi tamba ra ḓi ya ra wina kha competition dzo fhambananaho ro ḓi ya ra performa kha mapungubya arts festival ya vhe tshi itiwa eh, Polokwane ro ḓi ya ra phefuma state theatre ro imelela province yoṱhe ya limpopo nga murahu musi ro ro wina kha competition ya vha i khou hostiwa eh, eh, uh, i think zwino vho vhudziwa ndi thulamela arts and culture ya ya so ho vho kale zwavhuḓi vhuḓi zwa acting nṋe arali ndi khou tou amba no ndo zwi thoma u zwi ita nga 1996
okay yeah ana ndo no bebiwa ai O vho no Eh, eh, bebiwa. ndo no bebiwa ai ah, ndi khwine ndi khwine ya u bva hafho ra ra ro fanela u vha ri khou ro ṱuwa ri khou ya grahamstown zwo ri ho itea mini in between ri tshi khou tea u ya grahamstown ra tsha kona u ya havho dzhiwa iṅwe gurupu havho pfhi hayo ṱuwa riṋe ro siiwa ngori ro leng- ro lenga u swika fhedzi a ri mu tsha tou zwi tevhelela nga murahu uri ho fhedzisela ho itea mini u bva hafho ndi hezwi ri tshi thoma u ṱuwa ra ya ra dzhoina gurupu ya vha tshi khou itiwa University of Venda yo rengiwa phanḓa nga vho Mutale ndi mukomana wa vho Hani Mutale na vho Dakalo Kwinda then eh, ra ḓi ya ra phefoma fhethu fhambana naho by the way u bva hafho ra ya ra um, Walter Gumbo a ṅwala tshiṱori tshiṅwe tsha, tsha radioni tshi tshi tamba henefha kha phalaphala fm na mm, tshi tshi khou rengiwa phanḓa na nga dakalo koinda na nṋe nda ḓi ḓi vhuya hafho ndi kha ḓivha zwikoloni nda ḓi ṅwala iṅwe ḓiramu ya vhuya ya tamba henefha kha phalaphala fm tshipfi nḓila i livha u swiswini okay ya so u sumbedza uri hezwi zwithu zwi khou bva murahu ndi zwone ndi kha ḓo lavhelesa thikedzo ngauri sa ṅwana muṱuku musi ni tshi khou aluwa zwi a bva na kha thikedzo ine ya vha hone uri ni fhedzisele ni khou swikelela miloro yaṋu mm. eh, nga tshila tshifhinga ndi sokou tou vhona ungari khamusi na u leluwa zwa songo leluwa uri ni ḓiwane ni tshi khou tou swikelela hune na vha ni tshi khou tamba na kha dzedzi ḓirama ṱhukhu ndi uri hu tshi topoliwa vhathu thikhedzo ine na vha ni khou funa i wana hayani tshiṅwe tshifhinga vhabebi vha vha tshi swika hune vha nga tou ni vhudza uri a ah, zwi zwa tv na zwina na mushumo ezwi ni khou funa u vha dokotela kha dza lavhelesa thikhedzo uri na ni khou wana thikhedzo ḓe hayani zwenezwo ni tshi kha ḓi vha muṱuku mm.
hezwi zwithu zwo vha zwi tshi konḓa nga maanḓa zwo tshi konḓa lune wo vho tshi vhudzwa zwo pfhi

vhathu vha vha khou dzi pfha khou pfuka tshiṱaratani zwino vha mbo ḓisa phungo yori eh, havhala vhathu vha ḓirama havhala vha a penga a dzi dzhii zwavhuḓi zwithu zwine vha khou zwi ita ngei a zwithu zwine zwa zwa vha ḓo fhedzisela vha khou loiwa no loiwa na u phasa vha nga phasi zwikoloni ngori zwithu zwine vha khou zwi ita a zwi na phanḓa na murahu ngori ho vha sina na tshithu na tshithihi tshine tsha vha uri khamusi tshi a ṱutshela na na dziḓirama dzine ra khou ita kana hu si na muthu ane a vha na ṱuṱuwedzo kana ane anga ni ṱuṱuwedza zwa uri no ita ni khou ita zwithu zwavhuḓi hu tshi tou vha na vhathu vhaṱukuṱuku vhane vha nga vha zwi takalela ndi 96 nga tshifhinga Um, ai nga 1960 ndi ndi zwe ndi ya musi nṋe ndi tshi thoma hezwi ndi musi nga vho 1990 2000 2003 2004 ee ro tshi vha ri khou ita ngori tshi vho to fhedzisela tshi vho to ita mafhungo a a nthu a fundraising fundraising nga nḓila ḓe ri tshi ramba dziṅwe dzi gurupu dzine dza vha uri dzi khou ita zwenezwo uri ri kone u vha ri khou sapota ri khou ri khou ri khou hulisa zwikwama zwine ra vha nazwo kha dzi gurupu uri vha songo to vhona nga ri khou sokou ita zwithu zwine zwa vha uri a zwi na mbuyelo hu itela uri nga ḽeḽo ḓuvha ḽine ra ḓo vha ro kona u wana zwiṱukuṱuku ri kone u vha u ḓivha uri hai ndo ḓifha na tsheleni tsheleni tsheleni tsheleni ine ndo ṱuwa na swika na renga tshisevho hayani ndi zwone zwithu zwe zwa vha khamusi zwe zwa vha zwa thoma u ḓisa dzangalelo nyana uri oh, oh, fhedzi vhunzhi ha vhaswa vhaṱuku vho vha vha tshi zwi funa hu tshi zwi vhona zwa uri vha zwi funa vha zwi takalela nga maanḓa mm. ngori ndi vhone vha vha tshi ḓa vha vha thenda nga vhunzhi mm, mm. ende vha tshi pfa hu zwithu zwine vha vha nyingo zwi vhona weekend iṅwe na iṅwe ndi nga to ri kha musi um eh, mafhelo a bege iṅwe na iṅwe vha tshi vha vha khou ṱoḓa u zwi vhona fhedzi ngauri zwo vha songo tou ḓalesa ah, kha vhabebi zwo zwi tshi konḓa
yo vha isiho fumithihi wa minete ndi bva kha ware vhumalo ndi phalaphala fm ya kabarasi ya khasho ya la afrika tshipembe tshino ngo takadzisa ndi tsho runa vhabebi vhane vha khou ṱalelela mm. nga tshino tshifhinga vha khou kona u zwipfa zwa uri arali vha vhona afha hayani u tshi nga una talenti kha vha tikedze ṅwana ngauri a nga ḓiwana khamusi o no ḓi aluwa o no vha zwiṅwe zwithu zwa khwine kana ndi zwone zwine a khou yo ḽa ngazwo musi a tshi aluwa zwiletsi wa phalaphala fm ṋamusi ro ḓigeḓa na humbulani tsharani ane vha mu ḓivha sa mulimisi hafhaḽa kha litambe ḽa muvhango Eh, ndi vhomaine zwavhuḓi vhomaine mulimisi angei kha litambi la muvhango arali vha tshi tama vha tshipiḓa tsho no mbekanyamushumo mbusiso dzavho dzine vhone vha tama u dzi vhudzisa kha vha shumise facebook vha vha ṱoḓe phalaphala fm ri nanu imisi yoṱhe kana vha ye vha ṱoḓe youtube ri hone hanefhala kana kha sabc plus vha ṱoḓe phalaphala fm ri nanu imisi yoṱhe mbusiso dzavho ro dzi lindela u ḓo fhindula tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u mu vhudzisa ngori ndi a zwi ḓivha uri vha nadzo mbudziso dzi no tonga uri um zwino zwiḽa zwithu ndi zwa vhukumanana nṋe ndi khou ḓo ḓivhudzisa zwezwo uri zwiḽa zwithu zwino ṱangananyana na zwa vhutshilo hawe ha ḓuvha na ḓuvha naa e kha ri ḓo lavhelesa nyimele hayani nyimele ya yone yo vha i nga nḓila ḓe um hayani nṋe ndo alusiwa nga, nga, nga makhulu wanga makhulu wanga ndi khou amba mbeba miyanga ngori he nda vha ndi tshi dzula hone ha khotsi anga ro vha ri vhanzhi um zwo vha kombetshedza uri mubebi vha ri kha nyimele ine ri khou aluwa ri khayo wa ye nda vha ndi khou aluwa hone na vharathu vhanga yo vha i si yavhuḓi vha zwi kombetshedza uri vha nkokodze hangei ndi ḓe ndi dzule na mukegulu hangeno um mbeba miyanga zwino hafho ri tshi khou aluwa ro ḓi aluwa ri vhanzhi hu na dzikhaladzi vhana vha vhomani na vharathu vhanga so musi ni tshi khou aluwa u fanela u ita zwoṱhe sa muṱhannga muhulwane mm. fanela u ka maḓi fanela u lugisa ḓirata nga tshifhinga tsha mavu vha gwela mavu ḓo u shulule khuni u reḓa khuni dzi vhuye ei zwi tshi vha zwi khou lemela nga maanḓa u wane u khou vhuya tshikoloni tsho tshifhingai

u munna o khwaṱhaho ane a ḓivha nyimele ine wa bva khayo ri yo vha ihani a zwi ngo a zwo songo leluwa na zwiṱukuṱuku kha ri ḓo lavhelesa musi ni tshi ya magudedzini a nṱha zwone zwa tshimbila nga nḓila ḓe eh, ndi nga ri musi ri tshi ya magudedzini a nṱha ho vha na eh, ndi nga tori ho vha na challenge nyana ngauri khaedu khaedu ee khaedu nyana ngauri zwezwi zwe nda vha ndi khou nyanga zwi ita ndi khou nyanga zwi isa phanḓa um a nga sedza keria dza hone dzi ṱutshela na dzi ṱoḓa um masheleni o vhalaho nyana mm. ee fhedzi ro ḓi lingedza u ita zwenezwo zwiṱukuṱuku zwine vha ri khou ita zwone then zwa mm. sia zwi khou ita uri um muthu a si tsha kona u ya phanḓa vho kaṱudza vhukati fhedzi naho zwo ralo a tho ngo vha muthu o nyamaho ro ḓi ya ra ḓivha ri tshi ya thenda mafhungo anea a dzi workshop workshop yo uri Ee u kone u ḓivha zwa uri musi u kha heyi indasiṱiri kana u kha u kha ri nga to zwi vhidza nga heyi nḓowetshumo ee hai ri dini tshivenḓa tsha hashu tsho rali tsho ita tshi ṱuwa mani ee heyi nḓowetshume tshumo yashu ee u tshi ṱoḓa u ḓivha nga nga nga khamera kana u tshi ṱoḓa u ḓivha nga ha tshikenekene kana nga ha sound kana ri tshi khou ḓivha nga ha mafhungo a a a dzi a lighting u fanela u to to zwi itisa hani nga ngoho zwiḽa zwithu ra ḓiya ri tshi gudisiwa ngo to ralo u fhiwa swika he muthu awe a vho to zwi ḓowela kana a vho to zwi fara a vho ḓivha zwa uri ha no hu ṱoḓea hezwi na hezwi na hezwi na hezwi a kone u vha na heyo nḓivho a kone u vha na heyo tshenzhemo fhedzi zwi tshi khou ralo ndi tsa khou ri zwo guma henefho hu kha ḓi isiwa phanḓa na mafhungo a pfunzo ngo to ralo. Nṋe ndi kho ḓo ḓivha zwone uri u bva afho zwa zwino ri tshi khou amba hu na zwiṅwe zwithu khamusi zwine no no ḓi zwi ita ri khou lavhelesa siani ḽa zwa pfunzo. um ndi nga ri ndo and i think ndi nga 2020 ya 2021 mm. ndo vha ndi tshi khou ita iṅwe khoso ine ya vha uri khamusi i ṱutshelana na da zwa sinema sa zwino ndi khomba zwone mm. thaidzo yo vha khulwane yo vha nga maanḓa mafhungo a masheleni mm. ee nda si tsha kona u isa phanḓa mm. fhedzi um ndi fhulufhela uri na musi zwo rali a si mafhungo uri u tea u laṱela a taula uri hai mm. zwo guma zwo rali mm. zwine ndi khou amba uri mm. mafhungo uri u khou tea u vhona uri u zwi ise phanḓa mm. uri na vhaṅwe vhathu vha kone u ṱuṱuwedzea nga khazwo na uri vhaswa vha fanela u zwi ḓivha uri mm. vhutshilo a vhu tsha fana na murahu ndi zwone murahu muthu khamusi vha tshi nga ḓi athenda dzi workshop a ita mm. mini a kona u wana mushumo zwa zwino vha vho dzula vha tshi amba zwa uri vha khou ṱoḓa mabambiri zwine zwa khou amba uri na vhaswa vhane na khou ṱoḓa ḓiwana khamusi ni tshi khou tamba kha dzi theḽevishini kana na fhano kha dzi radio ni a fanela u vha no ya tshikoloni Ndi uri zwone. zwa musi kone u dzula zwavhuḓi ngauri tshikolo a tshi thusi muthu fhedzi uri u tou vha na bambiri kuhumbulele kuitele kwa zwithu ku ku a fhambana nyana Eh, kha kha ri lavhelese musi zwino ni tshi tsho ita eh, ndingo eh, dzo tamba litambie ḽa muvhango na vha no zwi pfha ngafhi Eh, ngori zwino thi no no vha tshikhuwani na na ni tshikhuwani thi ri no no Ndi vha zwo- tshikhuwani Mm. no no zwi pfha ngafhi ho pfhi mini zwe nda tou pfa uri hai ndi khou takuwa ndi khou lingedza ngori nga hetshiḽa tshifhinga hu tshi pfi hu na ndingo ha u tshi vhona vhathu vhanzhi nga maanḓesa he na tou pfa uri ni khou yo ima na ḓuvha ni fole ḽaini iḽa ya nga tshifhinga tsha musi zwi tshi itiwa eh, ro ri kha ḓi tou vha yani ri kha ḓi tou vha kha iḽa group ye nda vha ndi khou amba yone okay ya ro vha ri na play ye ra vha ri khou ita ngori ri tshi thoma ro vha ri vhanzhi miss p ro vha ri mm. ri tshi swika vho vhaṱanu na muthihi zwina vhaṱanu na muthihi hai vhaṱanu na muthihi vha fumi na na muṱanu na muthihi vha sixteen zwavhuḓi vhuḓi fumirathi fumirathi ndo i wana zwino e ro vha ri fumirathi tshi swika fumirathi mm. tshiṅwe tshifhinga no fhira mm. zwino ha swika tshifhinga tshe vhaṅwe vha litsha fhanoni vhukati vha khou pfa zwezwo zwine vhathu vha ḓi amba na mina mina mina zwoṱhe ra swika ra to sala ri vhavhili

ra ṱuwa ro ya ra i tamba ra i phefoma eh, eh, pulukwani kha iyo mapungu jazz festival vho vho kha ḓivha na vho paul repetswa vha na vhone vha i funa nga maanḓa vha i funa nga maanḓa na munna vhani vho vho eh, patrick chai ya vha mm. i funa nga maanḓa mm. ndi vha thoma u khutsedzela uri vha tshi to i funa vha tshi ri hei hei ndi gurupu yanga ke amba ke group yaka ye ke mm. rata gampi mm. so ya ra kono u zwi pfa uri hai no u khou pfi u ḓo vha na dzindingo zwino dza muvhango musi ri henengei ndi hezwi ri tshi mbo ḓi ri hai no kha ri ri yo dzhenelela um ndi mu vhudze ro ri tshi swika hangei mm. a ti ḓivhi zwo ri ho vho itea mini zwi tonga zwithu zwone zwa zwi khou tou tshimbidziwa hai nga mudzimu a ti ḓivhi ro ri tshi swika hangei ndi mudzimu ndi mudzimu kha ndi ralo ri tshi swika hangei ndo swika nda dzhena nda vho thoma ngaita uri thini vha no fhiwa script na vhala ni tshi swika ni tshi dzhena a nda swika nda dzhena nda ita script tshavho vha takala nga maanḓa vha ri a ndi imele ngei a ḓa mcdonald a ḓa dzhena vha takala nga maanḓa vha ri a imele ngei then vha sedza hafhaḽa kha fomo vha ri a ah, ri khou vhona hafha no ṅwala uri ni vha ni khou ita player so na so na so na so ra ri ehe vha ri ee ni nga kona u vhuya matshelo ra ri a ri ḓo vhuya um ndi musi um vho doctor ndlovu vha vha vha sathu swika ndi khou amba vho duma ka ndlovu um muhulwane washu so nga tsha matshelo vha vha vha khou ḓa vha tshi ḓa ra vha ri khou tea u dovha hafhu ra ra dovholosa fhasi hapfi ndi havha vho ḓaho vha ita dzi zwino hu na play ye vha vha khou ita ro ri vha vhuye ṋamusi nga ngoho vha ri vha ri vha ri ṱalela vha tshi fhedza hafhaḽa vha ri kha ri ite zwiṅwe zwa zwiṅwe zwe ra vha ri khou zwi ita kha heiḽa play ye ra vha ri khou ita a ra dzhena ra vha itela hetsho tshipiḓa vha tshi funa nga maanḓa vha mbo ḓi namba vha ri hai kha ri vhuye nga madekwana a hone a sonda nga tsha matshelo tsha hone nga sonda ri ḓe ri vha itela play yoṱhe ya fhelela ra ya ra i perform heiḽa play ya fhela ri tshi fhela ho vha hu khou sokou bvuma Gumbumayo, gumbumayo, gumbumayo i tshi khou bva kha uri mini muthu o itaho iḽa play kana we a ṅwala iḽa play ndi Walter Gumbu zwino ee ri tshi vhoniwa tshi vho sokou pfhi gumbumayo, gumbumayo zwi tshi khou bva kha vhuḓiimiseli he vha vhona ri tshi ri khaho ngori vho vhuya vha amba vho vho dokotela vha ri u fhola tshifhinga tshilapfhu vha vha sathu vhuya vha vhona khamusi vhathu vhaswa vho no lingana na riṋe vha tshi khou ita zwithu zwo tou raloho kana vha tshi khou ḓi wana vha kha dzi nḓowenḓowe kana vha tshi khou ita dzi play sa riṋe ngori vhunzhi ha vhaswa u wana uri vha vha vha kha zwikambi vha khou ita zwithu zwidzidzivhadzi zwithu zwinzhi zwo fhambanana fhedzi u ḓa vha wana riṋe ri tshi khou ita zwithu zwo tou ralo zwo vha takadza nga maanḓa ndi zwi vha tshi namba vha ri hai no ri ri ri ḓo ṱangana phanḓa ni ḓe ni tshi athenda dzi workshop u bva henefho ya
zwa namba zwavho zwo simuwa zwa namba zwavho zwo simuwa u bva henefho ndi a ḓivha
ri tshi vhona vhathu kha television ri sokoto vhona ungari ah, vho soko waniwa mani sokoto pfhi ḓani na mbo ḓi soko thoma u actor mani zwa mutsiko tshimbila kana u soko pfhi radioni ḓani soko thoma u haseni ye phanḓa mara zwino ri khou kona u pfha lwendo lwa hone uri hei a zwo ngo vha zwithu zwo leluwaho kha ri ḓo lavhelesa u konḓelela uri u konḓelela ndi zwa ndeme hani kha vhutshilo ha muthu not muthu ono khou ṱoḓa u actor fhedzi muthu muṅwe na muṅwe no khou tshila vhutshiloni nga nṱhani ya uri ndi khou vhona hu na u konḓelela nga maanḓa hafha kha tshiṱori tshaṋu Mm, a- ho vha no konḓelela khamusi ndi sathu tou dzhena hanefho ndo kha ḓi yoko pfukisa ḽiṅwe hanefhaḽa kala uri e- ende a humbule hedziḽa character musi dzi tshi kana hu tshi hu tshi- hu tshi- hu tshi vha khou itiwa dzindingo hedzo ho vha hu sa khou ṱoḓiwa character ya, ya, ya mulimisi ho vha hu sa khou ṱoḓiwa character ya kk ho vha hu khou ṱoḓiwa character ya vhomasindi vho borosi um na um, tshambulo ḽa muṅwe uri ndi nnyi wa vhuraru nga ri na vhuphusuphusu ho vho riṋe vhathu vhaṱuku vhane vha ri nga tsho tshifhinga ro ḓa vha pfa zwi tshi khou vha nyanyula zwo vha takadza zwine zwa amba uri character dzashu riṋe dzo sikiwa dzo to sikiwa musi ro no vha ngomu ri khou tou sikeliwa dzi character hedzo a si character dze ra to ya ra dzi auditionela dzo to sikiwa musi ro no vha vho vhona vhuḓikumedzeli na vhu- na na u- na u ḓifunga zwe zwe ra vha ri tshi khou ita zwino musi a tshi khou amba nga mafhungo o koḓela nga ngoho ho vha no koḓelela hunzhi arali a nga sedza u bva musi ro vha ri tshi khou amba mathomoni enge uri musi ri tshi khou aluwa ri tshi khou ita ngoto ralo mm, mm. ho vho tshipa no u sasaladza hunzhi mm. ni tshi vhudziwa upfhi ni a penga a zwi iti zwavhuḓi ṱhohoni ende zwiṅwe zwa ṱuṱuwedza na nga na nga dziḓirama dzine ra dzi ita ngori tshiṅwe tshifhinga dza tshivha dzi na vhupengo nga ngomu u tshi wana khou ekta character ya vhupengo vhathu vha ni khou zwi vhona ni khou zwi vhona ḽa muthu uri a zwi iti zwavhuḓi ee zwino vha pfha u nga ri hezwiḽa zwithu ndi uri muthu u tou ralo zwi amba uri ngori ndi mupengo u tea vha tea u ita zwithu zwo tou zwa vhupengo fhedziha arali khamusi wo ḓiimisela kana wo ḓivhudza zwi amba uri u wa swika hune wa wa wa wa swikelela miḽoro yau ine wa khou ṱoḓa yone naho hu uri riṋe ri tshi ita ro vha ri sa khou ita ro ḓivhudza uri a ri khou nyanga u vha T_V ho mafhungo o funa mushumo une ra khou ita wone ngauri ro tou bva ri tshi zwi takalela ende ri tshi zwi funa zwino arali hu uri hovho mafhungo ori ri khou ita ro lavhelela uri ri khou ṱoḓa u ita zwikene kana ri khou ṱoḓa u swika ri khou ṱoḓa hafha hafhaḽa zwi amba uri ro ḓo ṱuwa ri na mihumbulo wo khakheaho mm. ngauri ri khou gidimela nyago vha hangei ri sa khou ri sa khou ita zwine zwa vha uri zwi ri khou zwi funa mm. lune nga tshikhuwa ni zwi vhidza uri passion mm, ya cause eh,
a si zwone zwine na khou vhona zwi tshi khou ri lengisa riṋe sa vhaswa a si yone khaedu ine na khou i vhonesa nga maanḓesa kha riṋe sa vhaswa ngauri ri khou ṱoḓa u swika ngo mm. ṱavhanya mm. ndi uri a ri khou ṱoḓa u kokovha a ri khou ṱoḓa u ita hezwiḽa zwo ri pfhi ṅwana a tshi bebwa u thoma nga u kokovha a tshimbila a kona u gidima ndi ri khou nyaga uri ri tou bebwa na musi na ri ri khou gidima ndi yone thaidzo msp ndi yone thaidzo ine a ri khou i vhona kha vhaswa ri ndi dzulela u vha vhudza tshifhinga tshinzhi tshiṅwe tshifhinga ndo rali ndi a ndi a ndi a ḓi hosta dza dzi workshop dzine a kona u amba ndi khou ṱuṱuwedza vhathu kha mafhungo anea a acting so mm. u wana uri vhathu vha tshi ḓa vha ḓa vha na muhumbulo wa uri vhone vha khou ṱoḓa u ita zwithu ngori vho vhona mukene a khou zwi ita mm. not nga mulandu uri vhone vha khou zwi funa mm. na nga mulandu uri vha pfha uri ngori vha vha na mbonelelo yavhuḓi mm. vhathu vha ri e ini no naka badi vha ri hai ndo naka zwi amba uri ndo fhedza zwino ndi nga ya huṅwe na huṅwe nda wina mathina a zwo ngo tou ralo zwi ya mafhungo o ḓivhudza uri arali khamusi u tshi funa tshithu na u ḓiimisela na u tenda u konḓelela zwi amba uri u ḓo fhedzisela u khou swikelela ene wo no swikela nga mishumo yavhuḓi wo no ḓa zwi a vhonala no vhonala ngauri u nga si u ḓo ḓa wa, wa, wa, wa dzula na vhathu vha ḓi u vhona vha ḓi amba nga mishumo yau musi i khou tea ende wa si ḓi kukumuse nga kha mishumo une wa khou ita ngori musi wo ḓa u na mihumbulo miṅwe u ḓo ḓi ḓi kukumusa vhathu vha ḓi zwi vhona zwo ri ha uyu no swikelela muthu wa hone ha swikelelei

background ya theatre thi ngo vhuya nda ya theatre nda ita zwa theatre mm. and ndi pfa vhathu vhanzhi vha dzulelo amba uri hai mani vhathu vho yaho theatre mani vha na zwiṅwe zwithu ḓo ni ri vhudza uri ndi mini zwine zwa vha theatre zwine zwa ita uri musi muthu o no vha mu acti zwi mm. tshimbile zwavhuḓi u fhirisa muthu ane a vha uri ha ngo vhuya thoma ya a ita mm. theatre eh, theatre i nga si nga si mufhuri ngauri musi a theatre ndi ndi muvhudze zwiṅwe zwithu ndi ene muṋe ari zwa zwino arali khamusi ro vha ro no ita dzinḓowe nḓowe dzo tenda mini musi tshipfi ro dzheno dzhena stagini zwa zwino ri khou performa a wana uri hu na zwiṅwe zwithu zwine zwa vha uri ene o zwi khakha zwi ḓivhiwa nga ene muṋe zwa zwino uri ene o khakha u namba ri funḓedza mini uri u tea u vha eh, creative u vha na mm. creative creative humuni mm. wa kona u pfuka ngori vhaṱaleli a vha zwi ḓivhi kana vhathu vho no khou sedza vha zwi ḓivhi zwa uri wela muthu o khakha mm. fhedzi u vha creative wa dovha hafhu wa dzhenisa na zwiṅwe zwine zwa nga ita uri u kone u thivha houḽa mistake wa ita abe a una khathi kha theatre ende hu si na khathi zwi amba uri a ri dovholele a rumele murahu ende u a kona u dovha hafhu wa amba tshifhinga tshilapfhu ndi khou amba nga zwithu zwi nonga zwi no pfhi dzi dzi monolog scriptara i tsho ṅwaliwa zwavhuḓi tshi amba na hune wa wa ḓi wana u khou tou amba mafhungo mafhungo o no pfala ane a vha uri a vha khou pfala vhathuni ane a khou funza vhathu zwithu zwi no pfala zwi no khou vhaisa fhethu havhuḓi uri vha zwi pfhe zwino hezwo zwithu ndi zwone zwine zwo gudisa uri na musi kana u tshi ḓa kana na musi hu tshi vho vheiwa phanḓa ha ha ha ha fodo kana ha khamera

arali ni tshi khou ni tshi khou performa fhaḽa nga maanḓa a ri tshi nga to ṋea tsumbo nga ine play ra vha ri khou amba arali ri vhavhili ri khou ita two henda eh, ri vhavhili ha vha na character dzine ni khou dzi swapha muṅwe o ḓi ita tshiṱuwa nda sala ni loṱhe stageni futhi zwo zwi khou itea kha iḽa play zwi amba uri mini iwe wo salaho u khou tea u maker sure uri havha vhathu havha vha songo vha ita phosho na luthihi ngori vha thoma u ita phosho u nga si tsha vha kona yeah. zwino kha ḓo tou humbula nga hezwo zwithu uri u sala u zwi kone hezwiḽa zwithu a vhuye hula a ḓe ni dovhe ni vhe ni vhavhili na iwe u ṱuwe a sale a eṱhe a tshi khou ita hezwo zwe iwe wa vha khou ita zwone ndi mushumo muhulwane nga maanḓa no ndi khou zwi pfesesa fumbili ṱahe wa minete ndo bva kha uri ya vhumalo ndi phalaphala fm ya koporasi ya khasho ya la afrika tshipembe mbekanyamushumo ndi ro ḓigeḓa ri life kha facebook ri life kha youtube na vhone vha nga vhona tshipiḓa tsha no mbekamishumo arali vha tshi tama u vhudzisa humbulani tshiṅwe na tshiṅwe mulimisi hangei kha muvhango vha nga mu vhudzisa nga tshino tshifhinga fhedzi ri thome ri nwa maḓi ri khou vhuya zwone zwino sikali ṱa ndi tshi khou vhuya u vhala mbudziso dzoṱhe dzine vhone vho vha vha nadzo ro thoma ra fhira ngafho

fumbiliṱahe vho minete ndi livha kha hora ya vhuṱahe ndi phalaphala fm i koporasi ya khasho ya la afrika tshipembe ri khou livhuwa nga maanḓa vhone vhona nga ri ṱalela nga tshino tshifhinga hanefho kha facebook ri khou vha vhona ri khou livhuwa nga maanḓa e ri khou vhona vhathu e avha ndi vha bule na nga madzina mani ndi khou vhona vhathu vho no tanga vho ro livhuwa vhukhudo mia tsivhudzo mafa awelani edshine raluṱhanga humbulani na tiskoni d lota na vhaṅwe vhanzhi ri khou livhuwa nga maanḓesa arali vha tshi tama uri ṱalela na vhone kha vha yena kha facebook kana a ah, he vhana vhashu a thi zwoita zwi tshi lila nga u rali muthu tshelesi eh, zwi ri hone na hafhaḽani kha x eh, vhoya vha ṱoḓa phalaphala fm ri nano misi yoṱhe vha vhudzisa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa vha nga ḓi shumisa na atmos p and score dj kana vha kha youtube vha ṱoḓe phalaphala fm ri nano misi yoṱhe namusi ro ḓigeḓa na humbulani tsharani ane vhone vha mu ḓivha sa mulemisi hafhaḽa kha litambela muvhango ri mu vhudzisa musi ri kha ḓi ro thoma uri ah, u ṱoḓa u vhidziwa nga ḽifhi ara a ḽiṅwe na ḽiṅwe ḽo luga ara vha ṱangana na nṋe hanefho ṱhenḓo kana silomu kana tshitandani kha vha ḓi sokou ri mulimisi na zwenezwo zwo luga eh, ndi khou ḓo ri rumela ngei musi eh, no bva tshikoloni no ya na ita ndingo dza muvhango musi ni tshi yo thoma muvhango ini no swika sa mufuno wa lufuno ha vhona character no pfhi lufuno hafhaḽa a swike he a pfhi a ni tsha tou ita zwavhuḓi ṱhohoni kha iḽa character shandudzha mm. khezwi u vho pfhi hai no no vha maine zwa zwo laedzwa nga script kana no ri zwezwi ni tshi khou shuma vha ḓi ri ha o muthu na vhukoni kha ri mbo ḓi mu shandukisa ri mu ite hezwi Ee ndi nga ri zwi tshi thoma zwi thomisa zwezwo ndi khou swika sa sa sa boyfriend ya lufuno. Zwino zwe vha vha vhathu vha vha sa zwi pfhesesi kana zwe vha vha sa zwi ṱanganedzi zwa muṱa wa mukovhe ndi zwa uri Mulimisi o vha sa pengi, o vha tshi pfheseswa nga lufuno a eṱhe. uri a pengi ndi oh. ee u tovha na vhutsila zwi ha ḓi tovha uri maybe kuitele kwawe a ku to pfhesesiwa kana a ku to ṱanganedziwa nga maanḓa nga vhathu zwino zwo ḓo ri zwezwi zwi tshi vhoya nga murahu musi lufuno no ḓi ano ḓi ri sia um zwino zwa vho ita uri hai ngori o vha o no vhesa tsinisa nga maanḓa na na na na na vho mushashi Vho Mushasha vha mbo ḓi vha vha tshi ita zwezwi zwa u mu pfhumbudza uri hetshi ni a ḓivha uri ndi mini hetshi ni a ḓivha uri ndi mini, zwi amba uri vha vha khou ḓi zwi pfha uri hai hu tou nga thi zwino izwi zwithu zwa zwa vha fhasi pfhi zwi a zwi a zwi a ita nthu zwi a fhembedza hani ndi nga tou zwi tou ralo. Zwino zwi amba uri vha vha khou ḓi zwi pfha uri hai hounoni u na u nazwo hezwi zwithu, zwino ri tea u vha ri khou ita mafhungo a u mu pfhumbudza uri na musi vha tshi ḓo vha vho no notha u kona a kone u takutshedza nazwo fhedziha arali khamusi u to ḓa kha mafhungo a script um na iwe u henefho u ḓi to zwi vhona zwa uri hai thi u vha u khou ḓivha uri lwendo lwanga zwa zwino ndi holunoni ngori ndo ḓa sa sa boyfriend ya ya lufuno. Musi zwi tshi vho shanduka zwi tshi vho vha nga nga nga nga heyi nḓila uri khou ḓo vha maine na zwino ndi uri u tea u dzula wo lugela tshiṅwe na tshiṅwe ngori zwi a itea ngauri a u ḓivhi uri vhaṅwali kana na vha na, na dzi producer dzi vha dzo sedza mini mm. ndi zwone eh, mara ndo pfa ni tshi khou sumbisa mafhungo a uri hupfi zwi a fembedzana zwa ndaedza uri zwi amba zwa uri ho vha na ṱhoḓisiso nnzhi dza na fanela u dzi ita ngeyani kana hu na muṅwe mm. muthu ane a vhori ndi maine e khamusi na ḓi wana mafhungo khae kana ini muṋe no to tea to takuwa uri ni ḓi wana ni tshi khou tamba um iḽa character nga nḓila na vha ni khou i tamba ngayo ri kone u tou pfha uri na musi ni tshi khou tshimbila vhaṅwe vhathu vha pfe vha khou ni ofhanyana uri e eh, havha muthu vha tonga ndi nga ngaya zwa vhukuma ndi nga ita uri um fani inapfu mukala makhulu wanga vho vha vha vha vha maine o no ḓivhea nga maanḓa fhedzi zwe zwa itea ndi zwa uri vho ah, vho ri sene ro sathu ta thanya ndo tshi tou ṱalutshedziwa ngavho ro vho tshi ita hezwi na hezwi na hezwi na hezwi kana vha vha na vhukoni ha so na so na so zwo vha zwi tshi ḓivhea Zwino ndo ri musi nṋe ndo no thoma u vha kha heyi character zwiṅwe nṋe ndo tou thoma nda tou ṱuwa nda thoma u ita nda ṱanga lwendo nga nṋe muṋe ndi khou tshimbila ndi tshi ḓi vhudzisa nda ḓi ya kha vhaṅwe vho maine uri ezwi zwi to itisiwa hani uyu muri u pfhi mini ṱhangu hedzi dzi vhidziwa nga nḓila ḓe. Zwiṅwe vho wa ḓi to uri iwe muṋe musi u tshi kho u tshi kho. u tshi khou ita character heyo yo ima nga uri zwi amba uri iwe muṋe u tea u vha na zwau zwine iwe muṋe vhathu vha ḓo kona u ṱalula ngazwo uri hai character nkene nkene nkene ri okay ri ḓivha nga hezwinoni na hezwinoni hezwinoni na hezwinoni vha tou ḓi itela iwe muṋe zwi ḓi tou ḓa zwiḽa zwine ndi khou amba ndi mafhungo o vha creative u ḓi tou sedza uri hoo hai ndi a dzi vhona ndo ḓi ya kha vhomaine mukene mara vha ita vha ita nga heyi nḓila fhedziha musi zwi tshi ḓa kha sia ḽa theḽevishini uri vhathu vha kone u pfha vha tshi nyanyulea ndi zwifhio zwine wa nga zwi ita zwine zwa nga kona u kunga vha vhaṱaleli. Ini ndi zwifhio zwine na zwi ita sa mulimisi zwine na vhona ungari ndi zwone zwo no kho ni kungela vhaṱaleli? Ndi u le u khou leva thero. Ah ndi kho nyago ḓivha ndi nyago zwi vhona no zwi vhona. Oh ndi ndi ene.

a zwi iti zwi a zwi a badeli u ḓo fanela u ḓisa ya tshiputula thavhelo hafha mm, okay ndi ndi ḓo posa ndi ḓo posa mara khamera dzo no tsimiwa dzo no tsimiwa mara a nda ngana vhathu tshiṅwe tshifhinga vha soko ri ri teleni zwiḽa zwo zwa muvhangoni like a zwi a zwi ndi ndi thaidzo ine nda vha nayo ngauri vhunzhi ha vhathu vhane nda ṱangana navho i vhaṅwe vha vha khou ṱoḓa u lafhiwa zwa vhukuma vhaṅwe vha vha vha khou ṱoḓa u thusiwa zwa vhukuma vha pfa nga ri ndi tshiri a si zwone vha ri hai soko tamba nga riṋe ndo no ḓi ṱalutshedza tshiṅwe tshiṱori hangei murahu tshiṅwe tshifhinga ndi khou ḓi vhudzisiwa na henevha vha vha vha dzi gurannda nda ri ndo vhuya nda ṱangana na vhaṅwe mufumakadzi ndi musi ndi sathu u reila moḓoro ṱangana na vhaṅwe mufumakadzi ro namela kha iṅwe bisi ndo vha ndi khou ya north west hauḽa mufumakadzi vha ri vha na mulenzhe vha ri ndi kale mani ndi khou ṱoḓa u vhona muthu ono nga iwe ndi kale ndi khou ṱoḓa uri ndi wane muthu ono nga iwe nda ri mulandu vha ri mulenzhe wanga khoyu vha ri ndo tshimbila hoṱhe u khou bala nda ri hai nṋe ngo sa ḓivha nda ri hai ndo swika zwino ndi ḓo vha thusa nga ngoho fhaḽa muthu vha zwi dzhia zwa vhukuma hezwi ri khou tshimbila vha sokou tou ri u songo nkhanga u khou fanela u swika u tshi nthusa khou fanela nda zwi vhona zwo ri zwino mafhungo avho zwo no vha serious mm. nda thoma u vha ṱalutshedza nda ri hai ri khou tou tamba vha lila vhala mufumakadzi vha ri a songo tamba nga nṋe vha ri ri khou ṱuwa swika u tshi vho vhuya vha to dzhia luṱingo vha swika vha founela ṅwana wavho wa musidzana vha khou mu ṱalutshedza vha ri ndo ṱangana na houḽa muthu zwino habe houḽa muthu u khou wana u thusa ndo to ṱangana naye ambani naye nda ṱalutshedza ṅwana wa musidzana nda ri ndi khou humbela u ṱu- ṱalutshedze mubebi zwa uri hezwi zwithu ri vha ri khou tou tamba kana ri khou tou u- i- ita zwine eh, vha- vha- vha- vhathu vha tshilisa zwone kana vhomaine vha tshilisa a si zwa vhukuma a ri a tshi vha ṱalutshedza a a vho ngo tsha dovha vha humela murahu kha vha sinyuwa nga maanḓa vha ḓo rofha vha bvela phanḓa na u lila nda pfa ndo kwamea nga maanḓa Eh, lune na na- na na tshifhinga tsho fhela zwa kale nga maanḓa ndo vha ndi tshi khou vhudzisiwa nga henevha vha vha sabc vha khou vhudzisa zwa uri eh, vhathu vha to vha to itisa hani musi vha tshi vhona ndi tshi khou amba zwa uri ndo vha nda ṱangana na muṅwe eh, muṱhannga a na khaladzi yawe a khou mbudza zwa uri o lovheliwa nga ṅwana Eh, ho vha- ho vha hu december last year nga december a khou amba zwa uri o vha a khou a khou tou tama u tou ri arali khamusi nga tsho a tshi nga tou wana nṋe ṅwana wa ḓo vha o tshila ndi hafho he vha ri vha tshi mbudzisa mbudziso ya uri ndo vha ndi tshi nga ṱoḓa mini kana ndo tshi nga tama mini kha u vha maine na na zwiṅwe zwithu nda ri ai ndo ndi tshi nga tama uri arali ndi maine ndi vhe maine o no kona u thusa na u fhodza vhathu huṅwe khamusi ndo ḓo vha ndo vha ndo kona u thusa houḽa muṱhannga a songo a songo lovheliwa nga ṅwana wawe ndo pfha mbilu ndi khou kwamea nga maanḓa uri ngavhe arali ndo vha ndi tshi zwi kona nga heyo nḓila ine nda vha ndi khou zwi ita ngayo zwi vhe zwi zwezwo ndi tshi kona u thusa vhathu nga heyo nḓila ri khou tshila kha tshifhinga tshine mafhungo a mitsiko o no ḓala nga maanḓesa zwi a ni kwama lune khamusi zwa ni vhangela mutsiko tshiṅwe tshifhinga na na luthihi na luthihi ngori ndi pfhesesa uri zwine nda vha ndi khou zwi ita i vha i tshi tou vha mushumo fhedziha mm. ndi khou amba uri nga nga mm. nḓila ine vhathu na ri tshi bvela nnḓa na wana uri khamusi vhathu a vha khou tou zwi pfesesa nga yeneyo nḓila u fana na musi zwino ni tshi oh, khou humbula uri ho vho funa khamusi nda tshi ḓo vha ndo mu thusa mara ngoho ndi ya uri mm. khamusi na tshi ḓo vha ndi songo mu thusa ngori siko tenda kha uri vhutshilo vhu vha ho vheiwa nga mudzimu vhone vhane vha ḓa zwa uri muthu ḓo tshilo swika lini mm. uri zwezwo musi no no swika hayani nga nṱhani ha zwine vhathu vhane vha ni funa khamusi kana vhane vha vha khou tenda kha uri zwa kuma kuma ho muthu a nga ḓivha a maine Eh, vha- vha- khamusi vha na thaidzo dzine vha soko pfesesa ngori khamusi ara ini ni vhe no vha thusa khamusi zwa ḓo zwo tshimbila zwavhuḓi uri a zwi ni vhangeli mutsiko tshiṅwe tshifhinga na ni tshi swika na ḓi zwi pfa zwa uri "Eish, ya na zwithu zwo no khou ndina mani na ḓi zwi murahu okay ndi zwa zwi ambiwa nga vhala mufumakadzi uri khamusi nda ḓo ḓivha ndo vha thusa ya u- u- u- u khou amba ngoho u khou amba ngoho ngauri tshifhinga tshinzhi ya zwi a u vhangela mutsiko nga mulandu wa uri wa ri u tshi zwi sedza kana u tshi humbula nga hazwo wa ri hei ngoho arali ndo vha ndi tshi kona hezwiḽa zwithu zwine nda vha ndi khou zwi ita nge nṋe havhala muthu ndi ḓo vha ndo it does sedzo zwa hayani wa wana mm. muthu a tshi khou tou vhaisala hayani zwi hone mm. ndi uri humbula uri nga tshifhinga tshe na vha no funa vha no takala ni tshi khou sea na mini na muṅwe muthu ane a khou vuwa zwavhuḓi mm. fhedzi ngori hu na vhathu vho ḓaho vha khou lavhelela uri ho muthu mara u vho funa vha khou thusa muthu wawe uri a takutshedza vhe na mutakalo wavhuḓi mara a khou kona ita tshithu u si khou tou vha muthu dzina lune ya zwi a fhedzisela zwi khou vhangela houḽa mutsiko wa pfha u nga ri

ri thome ri nwa maḓi musi ri tshi vhuya ndi tshi lesiwa phalaphala fm ḓo ndi tshi khou vhala eh, mbudziso dzavho dzoṱhe dzine vhone vha vha nadzo

fumiraru wa minete ndo livha kha wara ya vhuṱahe hapfi miss p ni tshi vho to amba vhona mulimisi vhoni noṱhe vho riṋe vhaṅwe i ri ni ṱavhanye ndi gidimele kha muledzo no khou bva kha defini thikedzo blessing raphadi a ri humbulani izwi ni tshi vhidza vhadzimu vhaṋe gota why, why ni tshi vha ni tshi tonga maine wa vhukuma
A, a thi zwino u fanela u vhonala sa maine wa vhukuma ngori wa sa vhonala sa maine wa vhukuma vha ḓo ḓa vha tshi vho ri a hu khou itiwa zwisi zwone Mm, hu khou itiwa zwo tamba um madings magadani a ri habe no vhuya na funana habe vheiwe no vhuya na funana kha muvhango
ndi zwone o ndwela mukhwa a ri u bva luvhimbi a ri ai mbusi yanga ndi yo ri Zwo mu konḓela vhungafhani uri a ḓi wane a khou swika afho hune a vha hone zwa zwino sa musi ri tshi khou vhona a maine kha ḽi tambela ḽa Muvhango fhedzi kana na hanefho shangoni ndi maine na?
Tsho thoma ndi nga fhindula heyo ofisiri uri a thi maine.

ḓo u ita dzedzi dzi ndingo dza dza muvhango mm. mm. takalani a ri ndi bva dithu ni tshi vha ambere roṱhe sa nga misi mbosi yanga ndi ya uri um hai mani hafha ndi khou bva u fhira zwino zwino ndi pfunzo mani oyu mani pfunzo uri tshikolo tshikolo ndi ri mm? U bva fefhe, thondoni, fhasi ha tshikolo. Ndi ri mushumo wavhuḓi vho humbulani zwino mushumo wa vhomaine e wa kha muvhongo uri a u ḓi vhathu vha tshi ṱoḓa u thusiwa hanefho a ro no ḽi lavhelesa eḽi a ri pfukele phanḓa ngori no ḓi ḽi ambe ḽi ri e murongwe a ri ndi wa tshino e ndi wa tshino oh, ndi wa tshino mm. mukonḓeleli magadani tou vhori zwo mm. ṅwaliwa fhethu te eh, mara vhone mutshitshedzi vha tshi ṅwala vha sie space uri ndi kone u vhala zwavhuḓi classmate yanga humbulani tsharani o vhuya ṅwala na ḓirama ya phalaphala fm ri tshikoloni a ah, mafhungo avhuḓi nga maanḓesa vhathu vhe na dzhena navho tshikolo musi ni tshi ṱangana navho vha ri mini kha ini ah, vha pfa vha tshi khou takala nga maanḓa ngori a thi hu a ḓivha na vhaḽa vhaṅwe vhe vhe ra vha ri tshi ḓi dzhena roṱhe u wana uri nga hetsho tshifhinga vhaṅwe vha hone zwi a itea msp ono ro dzhena na muṅwe muthu hezwi u tshi wo vho tshi mu lumelisa tshikoloni o vha sa lumelisi Eh, ṋamusi ngori ni vhomba tv ni kha to ralo ee, ngori u vho shuma ngori vho mara na ḓo zwo ri nṋe ndi- ndi zwi lavhelesisani ndi zwi lavhelesisa uri ro no aluwa vhathu vho no vha mm. khamusi na na na na dzi character dzo yaho ngo fhambana i mean mm. a ri vha farele mani vhathu vha murahu zwa zwino ah, i mean ro no vha phanḓa e ara vha tshi khou ri lumelisa ri khou thoma nga huswa zwavhuḓivhuḓi ri vha lumelise na ne vhalevhe vha sa ri lumelise na vhalevhe vha tshi ri tshingela musi ri khaḓi vha tshikoloni no ri vha mbo ḓi ri mini vha mbo ḓi ri ha thi zwiḽa zwo si khou ḓi itiwa nga vhuhana zwino ri a zwi pfesesa ee hai vho no mm, hula um kha ri ḓo lavhelesa heyi ḓirama ye fino i ṅwala be no ri pfhi mini ndi a zwi ḓo zwo ri no nṱalutshedzani no ri pfhi mini nḓila i livha u suswini ndi ya phalaphala yo ṅwaliwa nga ini yo tamba lwa tshifhinga tshingafhani kha phalaphala yo tamba ḓuvha ḽithihi ndi dzile dza vha dzi khou ḓi itiwa musi u tshi khou pfhi um dzi drama dza tshikoloni zwavhuḓi vhuḓi oh, okay zwi amba zwone kha ḓivha mutshudeni ndo kha ḓivha mutshudeni nda ṅwale
ndi khou vhona rendani munandi a ri roṱhe u bva nga fha pretoria hayani ndi musunda a ri ndi khou humbela u vhudzisa kha humbulani tsharani uri mm, Hoyu muthu ndi a zwi ḓivha uri ndi mutendi. Zwi konḓa hani kana u leluwa hani u tamba mubvumbedzwa wa maine ngeno iwe mutendi kha vhutshilo hau iwe muṋe zwa vhukuma? Mm, zwi na khaedu khulwane nga maanḓa ngauri vhathu a vha to to zwi ṱalukanya zwavhuḓi vhaṅwe vha tshi khou ḓa sa tsumbo arali wo to rambiwa wo ya kha iṅwe kereke u tshi swika fhethu hune ya vha u ḓivhi muṅwe vhathu vha vha khou dzhena wa mangala wo fara maiki wo vha u tshi khou imba kana u tshi khou lidza keyboard vha- vha vha- vha mangala nga maanḓa fa tshikolo zwi konadzea hani hayi u muthu ndi ndi maine a si zwone vha pfha ungari khamusi vhaṅwe vha tou vhudzisa uri uḽa ndi ndi murathu wau kana ndi mukomana wau uḽa renge vha pfha ungari a si iwe uḽa muṅwe muthu kha kune ni mashaka Mm. lune wa wana vhathu vho tou ni sedza zwa vhukuma kerekeni ngori ndi a vhona tshiṅwe tshifhinga na musi arali ndi khombo uri u kha television musi tshi swika kerekeni vhathu vha ḓivha vho u sedza mm. zwi amba zwori zwino zwi amba uri kusedzele kune ini vha vha vho ni sedza nga ko kuvha ko kalula nga maanḓesa ngori vha vha khou ḓivhusa uri vhaṅwe vhashavhi no tou sendela tsini na ini khombo uri vhane vha vhori a vha tendi kha uri kha zwe zwavho maine ee zwi tshi khou ya kha vhana vha sa zwi pfesesi mm. vhaṅwe vha tou shavha no shavha u wane vha khou lila vha khou bvisa muṱotsi ngori vha khou pfha ngari ho ḓaho houḽa muthu ane u a vha- u a vha tshuwisa nga maanḓa Eh, vhaṅwe vhaṅwe vha ḓivha na mbudziso dzedzo dzine nda khou ḓivhudzisa but u zwi kona kona hani U- so u nga ngalangala zwa vhukuma hafha u- u- u nga ngalangala wa ṱuwa tshiṅwe tshifhinga u ḓi ri ee ndi nga ngalangala
Yeah. kha ri lavhelese mm, okay yaya nani nga ḓi amba tshiṅwe tshifhinga u ḓi ri haya ndi nga ngalangala na vho mara a zwi ite ri khou ṱoḓa u vhona ndi ri hai hafha ndi nga si zwi ite ndi khou shavha vhana ngori ri a fariwa matshelo eh, kha ri lavhelese vhutshilo haṋu zwino no no vha mulimisi ndi khou fanela amba mafhungo uri um vhaṅwe vha vho ni lumelisa no ni lumelisa vhutshilo haṋu vhu nga nḓila ḓe zwino ni tshi vho ḓivhalea ni mu ḓivhalea ni bva kha televishini vhathu ni tshi tshimbila vha vha khou ṱoḓa zwifanyiso ee ndi nga ri um nṋe miss pie thi ngo vhuya nda vuwa na ḓuvha ḽithihi nda vha muthu o shandukaho zwine nda vha zwone na musi ndo vha ndi khou shuma mushumoni thama dzanga dze nda ḓi aluwa navho vha kha ḓivha thomo dzanga sa honoyo a vha khou amba um murongwe ro dzhena roṱhe tshikoloni na mini na namusi ri kha ḓi amba na- roṱhe hu ho vhuya hu na gurupu ine ra ḓi amba na na vhathu vho no bva hayani vhane ri kha ḓi amba roṱhe Kha WhatsApp. kha, kha whatsapp a huna na, na ḓuvha ḽithihi nda vhuya nda pfa uri ngori nṋe ndi vho shuma mushumo mukene um ndi fanela u si tsha amba na vhathu vhane nda vha uri ndo aluwa navho kana ndi fanela u tshi- u pfa uri zwino ndo no ndo no vha muṅwe muthu ane ha tsha swikelelea ngazwo ndo vha ndi khou ri ndi tsho thoma nṋe ndi, ndi, ndi ṱhonifha zwine nda vha zwo nda dovha nda ṱhonifha na mushumo une nda u ita nda dovha nda ṱhonifha na vhaṅwe vhathu nda dovha nda ṱanganedza na muthu muṅwe na muṅwe ane a shuma mushumo muṅwe na muṅwe so arali khamusi ndo vha ndi muthu ane ndi khou ndi khou tevhelela uri ndi khou shuma mushumo ufhio nda vha na u kula kuhumbulele zwi amba uri na musi ndo ḓo vha huṅwe khamusi ndo no wa ndi mara nga mulandu wa uri a thi na hoko kuhumbulele ndi pfesesa uri ri vhathu roṱhe mudzimu o ri sika nga lufuno luthihi na nṋe ndi tea u ṱanganedza vhaṅwe vhathu ndi vha fune nga lufuno luthihi kha vhane vha khou ri zwi khou konḓa ri khou lingedza ndi a kona mara thi khou wana tshikhala nṋe ndi khwine ndi ḓi litshele mani hezwi zwithu zwi to nga ri ah, athi hu na vhathu vhane vha dzula amba uri mm. wo ita zwa zwo pfupfi industry yo valiwa ri khou vhona vhathu mm. vhathihi kana zwithu zwezwo ndo raloho ndi nga ri mm. mini khavho ngauri zwi ita uri vhaṅwe vhathu vha pfhe vho no nyama Mm. Ne zwine nda nga vhudza zwone ndi zwa uri vha songo vha songo neta ende vha songo tenda na ḓuvha na ḽithihi u, u, u, u tsitsiwa kana u nyamisiwa nga muthu a ḓa vha vhudza uri aa hezwi zwithu a zwi khou ya fhethu mani ende a zwi nga ḓo ni isa fhethu to ni tou bva khazwo ngauri zwi a fana ni sedze na mukenekene na nnyi nnyi nnyi wanu o baleliwa kana na mukenekene o baleliwa ini ni khou ḓi ita nnyi ngori vha- vhathu vha ṋea dzi tsumbo nga vhaṅwe vhathu vhane vha vhona uri ni tshi vha sedza ndo pfha uri vha vha na maimo a khwine vha ri ha o ya a lingedza a ita mini mini a baleliwa inwi a si inwi hoyo muthu inwi ni inwi ene ni nga zwi kona nga u fhulufhela na u tenda na vhuḓikumedzeli na u ḓiimisela kha zwoṱhe ni nga swikelela na zwi ita na zwa konadzea uri na ini matshelo ni nga ḓiwana ḽiṅwe ḓuvha ni nṱha nṱha ngi no ni khou ḓi amba uri ndo thoma hafha kana ndo thoma ndi ndi ndi ndi tshi ofha kana ndo swika he nda vho pfha uri ha ndi khou tea u litsha nḓilani fhedzi arali no na ḓifunga na ḓiimisela ni a kona u swikelela songo vhuya na vuwa na ḓuvha ḽithihi na neta kana na netiswa nga vhathu u ralo um eh, minista lufuna tshi ri ni songo nyamiswa nga vhathu mm, mm. ndi mini tshine na tshi funesa nga maanḓa nga vhana vhana um tshine nda tshi funesa nga vhananga ndi zwa uri ndi vhananga ndi vhathu vho no funa vhathu vha takalela vhathu vha dzula vha khou ḓisetshela um vha ḓingelani hu na muṅwe ane vha na na na miswaswo nga maanḓa to mangadza uri u- u- u- u dzhia gai vhaṅwe vha ḓi rie u ḓi zwi dzhia kha nṋe fhedziha u na miswaswo nga maanḓa a nga ḓa afha wana vha tshi vho- a tshi khou vha sisa nga maanḓa vha ṱuwa vho takala nga maanḓa ḓivhisa zwa uri a uyu ṅwana hezwi zwithu vhaṅwe vha ri- vha ḓi amba zwezwo uri "Mm, basop u khou tevhela ene ndi vhangani Mm, ndi vhararu okay ndi mumi na mini na mini khamusi na madzina arali um, uh, ndi ms- ndi vhasidzana vhavhili kha tori ndi vhana zwavhuḓi ndi vhasidzana vhavhili eh, vhasidzana vhararu. muṅwe vho hangwiwa Na mutukana. Ah, thi zwino vho hangwiwa muṅwe okay, ya. Songo.
a thi zwino ri a ku- ku kha ḓi vha kuṱuku ndi vhasidzana vhararu na na- na- na muṱhannga muthihi okay Mm. athi ndi khou shavha uri khamusi na nga ṱuwa fhani songo vha amba madzina ḓi Oh. vha ṱoḓa vha amba vho Eh, khaladie vha wo- sambe wo vhona thoma- madzina ashu vho eh, wo thoma upfi u na rine Okay. u na 16

ni zwi kona nga nḓila ḓe a thi zwi pfha kha u ṱalukanya uri musi u mushumoni u vha mushumoni u hayani u vha mushumo u hayani zwi amba uri u tea u ita zwa hayani um u vhe khotsi hayani nga nḓila yeneyo zwino

Ee, zwine zwa itea ndi hezwi, a hu na zwiṅwe zwithu zwine a tou uri khamusi zwi nga itea vha wana uri khamusi zwi khakhisa eh, eh, lufuno lwashu kana zwi khakhisa zwiṅwevho zwine zwi nga ita uri musi ri tshi vho vhuya hayani pfhi hu na zwiṅwe zwithu sa hu vha hu sathu tou vha ndi mafhungo a mushumo fhedzi a zwi khakhisi tshithu a zwi iti uri khamusi hu pfhi hu na vhuṅwe vhu- vhu- vhu- vhu- vhu- vhuṱumani vhuṅwevho ho imaho nga uri Eh, a zwi konadzei a zwi konadzei i tou vha mafhungo a mushumo fhedzi ngauri thi ro rali arali ro ro bikiwa roṱhe nga nga luambo lwa ri vha ro no vha dzi professional mm-hmm. zwi amba uri wa kona u ḓivha zwa uri hafhanoni ndi khou tou ita mafhungo a mushumo fhedzi a huna zwiṅwe zwi no pfuka wa u ḓiwana kha musi ho no vha na maṅwe o imaho mm. nga uri mara wa u tou amba ngoho vha zwi pfesesa ndi kale vha tshi ḓi zwi pfesesa mm. na musi sokou tou vha mafhungo o pfumbudza kana mini vha zwi mm. pfesesa ni vha zwi ḓivha uri hai mafhungo a mushumo fhedzi zwi amba zwa uri ini ndi no tea u ḓa angei ashu no ḓa na na ṱalutshedzelela ngori hei a zwi pfali angei ashu nṋe a zwi pfhiwi ndi ḓo tou vhaḓela na na mindandani avhaḽa mm, a zwi pfhiwi na luthithihi vha tea u zwi pfesesa vha tea u zwi pfesesa ndi tshiri siwa phalaphala fm ndi tshiri u ḓigeḓa hafha na mulo tshana ndi u soko ḓi ambela muṅwe muṅwe mushumoni u na vhathu vhane vha vhori wa vha na vhushaka vhuḓi navho wa ḓiwana khamusi Eh, tshiṅwe tshifhinga na nga migivhela hanefho tshi ḓi bva ḓani ngeno hashu ri ḓi dzulelevho zwino ini ndi nyene na vha na vhushaka vhuḓi na ingei kha tshiṱori tsha mmango ah, ndi nga to ri nṋe ndi ndi na vhushaka havhuḓi na vhathu vhanzhi hu seni vhushaka uvhula ha u to ri to lumelisana ndi khou amba ndi khou zwi pfesesa nga zwo ndi mm. khou amba uri na musi a nga mbidza a ri ndi ḓe gai a ri ndi ḓe na mukene ndi a kona u mu swikelela na mukenekene ndi a kona u mu swikelela ra tenda nda ḓi mu vhidza ra ḓi ra ḓi ya vho sina thaidzo ndi ḓi ngazwo ndi tshi khou tou ri ndi nga si tou tou ri mukenekene houḽa ya mm, eh, eh, muṅwe na muṅwe ndi a kona u mu swikelela
ndi zwone ri vha ri khou ni vhona kha litambe ḽa muvhango mara ndi ngafhi hune na khou tama u ḓivhona ni hone khamusi kha miṅwaha ino khou ḓa ndi u ḓiwana u tshi khou aluwa u songo tou sedza fhethu thihi fhedzi ka uri ha ndi khou nyanga u bva ndo sokou fara character yeneyi fhedzi vhathu vha nḓivhe ndi zwezwi ḓi wana tshi khou aluwa u tshi khou ita zwiṅwe zwithu ḽiṅwe ḓuvha u ḓi wane vho sa zwe nda vhuya nda ṱalutshedza uri nda no ḓi vhuya nda nda ḓi ṅwala ngei murahu zwi amba uri tshi khou kona u isa phanḓa na u ṅwala na u kona u bve u bveledzisa u producer neti mm, producer u bveledza mm. na u kona u bveledza na u kona u ḓiwana futhi u tshi khou kona u direct ngo to ralo ngo to ralo ndi uri u ḓivhe mafhungo a dzi a filimu nga u angaredza u songo vha mafhungo o sokou ri ha no ndi ḓo ndi ḓo lindela vha tshimbidza gai gai ndi ṱuwe ndi yo actor ee sa muthu o luwo tshino ndi zwifhio zwiṅwe zwa zwithu zwine khamusi na khou zwi ita tshino zwine khamusi zwa nga vhuyedza khamusi vhathu vha tshino uh, tshino ndime ndo vha ndi khou khou tou nyongo tou thoma ndi zwithu zwe ra vha ri khou zwa zwino ro vha ri khou amba ngazwo uri khou tea u dovha hafhu ri humele ngei murahu ri dovhe hafhu ri sike arali hu hu si na mafhungo a gurupu hu vhe na mafhungo a dzi gurupu dzine dza vha uri dzi khou- dzi khou itiwa dzine riṋe vhane ri ḓo kona u shuma nga khadzo ngauri U, musi na, no ṱuwa na dovha hafhu na sokou litshedzela zwo ralo ni ḓo ḓi vhona mafhungo eneo a dzimbusi dzi no nga dzenedzo ni khou ita mini na wana uri a hu na tshine na khou ita vho tonga u nga ri a no bva khazwo ni tshena ndavha fhedziha ro ḽisedza zwa zwino ndi tshi khou amba ri ro bva heḽo fulo ri khou ri ri khou nyanga u thoma u, u, u salana na ḽo murahu mm. ende tshine ngo takadza ndi tsho uri mm. ini ni khou zwi amba hafhanoni hune ri ḓo humela murahu iṅwe wa ṱaho ri tshi dovha vhurani vhidze ra ri no amba hezwi na hezwi kha mbekamishumo ya roḓigeḓa no no swika ngafhi zwino ndi zwone ndi zwone um ri khou vala ino mbekamishumo ri khou i vhina eh, ndi ufhio mm. mulidzo une na nga u siela muthu muṅwe na muṅwe vhafuni vhatikedzi eh, vha mulimisi humbulani na mulidzo une na nga tou ṱuṱuwedza vhathu vhanzhi vho yo ngo fhambana ri tshi khou lavhelesa uri shango ḽashu na ri khou tshila khalo ndi shango ḽine vhaswa vha khou balelwa u wana mishumo vhaṅwe vha kha zwidzidzivhadzi vhaṅwe vha kha zwikambi nga mitsiko yo yaho ngo fhambana mulaedza une na nga vha sie nawo ndi uri mi mm. mulaedza une ndi nga vha sie nawo um eh, vha thetshelesa vha phalaphala fm ndi zwa uri ndi tsho thoma ndi vha funa nga maanḓa um vhaswa kha ri ye zwikoloni ri litshe mafhungo a zwidzidzivhadzi ri litshe mafhungo o ḓiwana ri khou sokou ya hangei na hangei ri sa ḓivhi zwa uri ri khou nyanga u ita mini ndi itsho ndi itsho tshine wa khou ṱoḓa u tshi ite tshine tsha vha uri ndi tshavhuḓi vhudzisai vhathu vhane vha vha uri vho fanelaho vhane vha ḓivha nga nga heneyo nga tshenetsho tshiimiswa uri ndi tshi khou ṱoḓa u wana ndo swikelela itshi ndi fanela u itani ndi khou ṱoḓa u wana ndo swikelela vha hone vhathu vhane vha nga kona u vha thusa u fana na kha zwezwi zwine ra khou ita zwone u ḓivha na vhathu vhanzhi vhane vha ḓi vhudzisa vhaṅwe vha ḓi ri vhudzisa zwauri ndi khou fanela u to itisa ra ḓi vha laedza uri ano mm. a ri ni khou nyongo ḓi wana no swikela hezwi okay itani so na so na so mm. kana i ḓani ni ḓe ni joine eh, agency kenekenekenekene mm. uri ni kone u ḓi wana nga murahu musi nahone sa zwe nda amba tshihulwane nga maanḓa ndi u thoma vha ya tshikoloni then vho no fhedza ndi afho hune vha ḓo kona u vha ḓo kona u thusiwa
ni na agency

ndo vha ndi khou tou shuma behind the scene saizwi ndo vha ndi khou amba uri ndi vha ndi khou nyanga u ḓivha nga zwiṅwe zwithu ndi tshi khou ḓi tou guda nga zwiṅwe mm, zwithu mm, mm. so mafhungo anea a dzi a dzi lighting mafhungo a a dzi o director ndo no ḓivha eh, first aid kha iṅwe ya dziṅwe dza dzi movie dze dza ḓivhiya dza rengisa zwavhuḓi dze dza ḓi um yo tshi vhidzwa upfhi um unmask me ye itiwa nga vho denga okay, eh, okay. la vho gabriel tshisukule oh. yo ṱuwa ya ya ya wina award eh, london okay. ya dovha hafhu ya nominatiwa kha kha france futhi u ḓi tovha uri eh, nga mulandu wa wa covid tshiḽa tshifhinga mm. vhathu a vho ngo tsha kona u ya nge uri vha namela red carpet mm. vho vho ḓi shuma zwavhuḓi hai mulezi wavhuḓi nga maanḓesa ndi khou livhuwa humbulani no kona u swika namusi ni ḓe ni ḓigeḓe na riṋe there eh, ni a swikelelea mara musi vhathu vha nga ḓi ambaneni kha dzi facebook vha ḓi vhudzisa mbuso dzine vha vha nadzo zwone hu si na nani hu si na nani ekizwo mnditshiriso wa phalaphala fm matambeke